پتھریجݨ توں پہلے پہلے ظلم دی رات دے بارے سوچوں ساݙیاں نندراں کھاستے ساکوں ݙے ڳئے کون جڳارے سوچوں والا اپݨیے راہیں اتے وپرے کر ورتارے سوچوں ساݙی حالت ݙیکھ تے روندن رات کوں چندر ستارے سوچوں پتھریجݨ توں پہلے پہلے موت مراد کوں ملݨا پوسی، جے دستار بچاوݨی ہے تاں دار تے چڑھ تے کھلݨا پوسی۔ جو پتھریجݨ توں پہلے پہلے رڳ رستے تے میل بݨیسیں، ظلم دے منہ تے پنج انڳلیں دا پنجا مار تے نیل بݨیسیں۔ موسم سخت مخالف تھی ڳئے، ہݨ کوئی ستر سبیل بݨیسیں بزدل تھی تے بے حس تھیاں پن نسلیں کوں کوڑیل بݨیسیں پتھریجݨ توں پہلے پہلے نسلاں نور نشانی منگسن جݙاں سوچ وراثت چڑھسے تیݙا قرب قرانی منگسن جو پتھریجݨ توں پہلے پہلے والا اپݨیاں راہیں اتے جو ظلم دا دریا تار ہے جتنا تر توں شل تھئیں ٻانہیں اتے جو جرتاں جیوݨ جوڳیاں کتھ ڳیاں کر کجھ غور گناہیں اتے دل مردائے بے وپرا تاہوں چپ اے ٹھنڈھیں آہیں اتے پتھری جݨ توں پہلے پہلے رت دے گنگے ساوݨ کیتے سوچ دی کڑکدی بجلی بھیڄیں ستے لوک جڳاوݨ کیتے

پتھریجݨ توں پہلے پہلے خوابیں کوں تعبیر ݙیویسے جرات دا سر صدقہ تھیسے غفلت کوں تکبیر ݙیویسے جو پتھریجݨ توں پہلے پہلے اونکوں آکھیں اونکوں آکھ ارادے بدلے پتھریجݨ توں پہلے پہلے اونکوں آکھ ارادے بدلے امرت اوج دا کیوں نی ملدا پستی زہر دوا دے بدلے لینن موضع تونگ نی چہیدے قائم قانون خدا دے بدلے جے چہندا ہئیں اپنی بھل بھل سر ڈے صدق وفا دے بدلے جو قائم قانون لینن موضع تونگ نی چہیدے قائم قانون خدا دے بدلے جے چہندا ہئیں اپنی بھل بھل سر ڈے صدق وفا دے بدلے پتھریجنڑ توں پہلے پہلے کے تئیں کفر کریندا رہسیں موت دا وقت مقرر ہے پر ایمل بنڑسیں زندہ رہسیں۔ جو موت دا وقت مقرر ہے پر ایمل بنڑسیں زندہ رہسیں پتھریجنڑ توں پہلے پہلے ڈیوے بال دیواریں اتے پتھریجنڑ توں پہلے پہلے ڈیوے بال دیواریں اتے جو ڈورے لوگ ان ڈاجھل گل اچ لکھ توں حال دیواریں اتے وس وسیب دیاں خبراں لائحہ بہناں لال دیواریں اتے اوئے موں معصوم توں کھس تے کھوسن کاناں پال دیواریں اتے۔ موں معصوم توں کھس تے کھوسن کاناں پال دیواریں اتے پتھریجنڑ توں پہلے پہلے فسق فجور دے زہریں کولوں کیویں تیڈا ترکا بچسے وقت دےظالم نہریں کولوں جو پتھریجنڑ توں پہلے پہلے سچ کوں ہکلاں ماروں والا پتھریجݨ توں پہلے پہلے سچ کوں ہکلاں ماروں والا متاں کوئی ولدا ݙیوے بزدل شہر دے ٻاہروں والا ہر کوئی اپݨی جاہ تے سچا ہے سچ تے کوڑ نتاروں والا عقل حق دا منکر تھی ڳے پاڳل لوک ونگاروں والا عقل حق دا منکر تھی ڳے پاڳل لوک ونگاروں والا پتھریجݨ توں پہلے پہلے طاہر بھوئیں دا پھیرا لاویں جرات دا جتھ ناں ہے زندگی اوں دھرتی تے دیرہ لاویں اوں دھرتی تے دیرہ لاویں۔